guys vanhu havachaite zviya zvekuti wafa wanaka zvekuti wafa wanaka zvaiveko kudhara kati kati kati kati vanhu vakutaura chokwadi sezvachiri parufu pako kana wakafa uchiita izvozvo ehe ndozvatakutotaura izvozvo zvezvo zvekuti anzi hee she was the best taimuda zingaite anga asingatsamwire munhu anga asingavengi munhu vanhu vajamuka vakutaura chokwadi sezvachiri parufu i want you guys to watch this clip and comment down below kuti genuini city yacho haisi yanyanya here guys kuzobuda pachena kwachakusi kwanyanya here guys kutaura chokwadi sezvachiri kwacho na hakusi kwakunyanya here guys i want you guys to see this clip and then comment
inini shamwari yangu from school angari mujunior zvake kwandiri vati mbira jakagara ikoda vakadzi kubhari mwana mudiki ende mbiranji watibhowa pachitsaga chako chese chokaita huregedze kumwa mapiritsi nekubhilivhisa mahure kwaaita mahure ese tarwadziwa vese vari ku iri hure ridoko aidyira mari yake kushabhini kwamakaendeswa nesu Sisiria. Vachimupa vakadzi vachimita sei amai ava vane hutsinga. Okay. Babzoroi.

Takarwegune ndakamuka asina kana sendi bada chitekurumbidza ah, ndabata hevi. Hayi rutoda 10 pakufamba zvashuwa here tete. Ndikabati kumba kwawo kunonetsa. Saka mchi anozobuda kuma time time. Asa kumbidzo 2 minutes. Hawo katara zvema number wanga sikanonoka. Bawaya banditi tenjwa. Ini ndibandaona start bandaenda kwandaenda 4 5 zazo chaya phone yasu. Vakati ko tete nhamba ndikati aiwa hai airingodyiwa nevamwe nhasi ndambo ndidye ndati ndakatukwa kubva kutsoka kusvika ndakati kuda kukutendai chiitiko chaitika pano chinorwadza kurasikirwa nemudikana handiti ehe kunyanya yako aitamba haatarasikirwa kutaura chokwazvese zvatiri kutaura izvi kuchenesa nzira yasekurumbidzo nyaya yasister kimbali holy tains wife so chelsea is complaining kuti

they are not genuinely out of love because they've never showed love to that child and musi wacho wavakatotora mwana aitorwara they took the son for the, for the album cover sake and people are like okay zvinhu zvese zvita asingazvizivi cut cut cut cut what's happening underneath and ya yeah, ndonyaya yedu yekutanga

tinofanira kuva expose uye anonzi funga venzi wandiri kufonerwa pane zvaakandiitira but hallo florence florence ndaidi
ndiri raiti kuri sei
ndiri raiti ko sewa usingapinduri macalls angu nema uine mamessages angu wazopindura nhasi because vafona nenhambe usingazivi
ah ndanga ndiri busy it's okay sorry eh, mhm. audio yandakasenda handi wakainzwa
eh ndakainzwa but uh, handisi kuiziye wakaiona kupi
aiwa unoziva nyaya yawakaita friend yako handiti ndiye akandipa that audio achindiudza kuti iwewe uri kundiitisa infact wakatondiitisa
Ah, but ndinoda kutanga ndabvunza iye aizokutumira audio yose asi muno- asi munowirirana Akatokutowirirana. akandinzwira tsitsi handiti nenyaya yawaka- yawakaita akaona kuti ndiri kuitiswa because iwewo nawo wanga wakutoplana kuti ndichitumira mari yekuti imba itange kuvakwa of which that stand eh, wakaitenga muzita rako that was not our agreement
Ah, I'm so sorry zvinhu zvakangoitikawo but tinogona kutaurirana to toita varivhesi totaurirana hawo because ndikakuti zve ndidzore hafu yemari yangu handiti ndakariska inini handiti ndakariska eh, ende zvakangofanana ndakutongozviexposa ndakariska ndikadanana newe ndichikutora segirlfriend yangu handiti ndikati ngatitenge stand yedu iwo ukati ngatishare and inini ndakatobvisa 70 percent iwo ukabvisa 30 percent anditi ukanditumira mapepa efeki ukamaskena ukamatumira paemail pa, pa yangu ndikamasaina ndikaaskena back and i didn't know those papups were fake iwo wakatenga stand ukaisa muzita rako chii chakadaro aiwaka but haudaro kewo wezivo zvangu pano pangori pese paunobva joza paisvikira kumba kwangu ndichispenda mari dzangu ndichikupa mari dzangu ndichikuspoila handiti saka vafunzira kuti mari dzacho dzinozopewa bhekndiri kunyepera eh. zveshuwa stend ndakatenga ine iri musita mangu saka pasida diwa hapana mari yandinokupa ndiri kutoda imwe mari from you wakatondidya zvakawanda
unopenga here wakatodinga zvakawanda remember nyaya yokwaichagumira nyaya yokwaichagumira i don't think kuti unozokwanisa kutaura zvauri kutaura izvozvo kana tava mubox hazvina kana basa izvozvo because iwo wakatondibhenefita wakatondibhenefita zvakawanda uchindinyebera ye ndokuroora toita sei uchingovezera mazuva ye ndonobvisa mari kusha kwenyu uchindinyebera saka ini nemari iyoyo yandiri kupeya one kunyepa kwawakaita mari dzangu dzese dzawakandidyira dzese ini ndakadya mari yako zvese ndakutopeya ipapa ini ndakadya mari yako saka iwewe kana yes wakadya bos pawaipuyewo uchibva joza uchikira kumba kwangu kewe
kotaisadanana here
izvozvo hazvisisinei manje hazvisisinei because ndambotraiwo kuti am sorry ndichida kuti tinzwisisane butnotodakuiwewe chamwari ndoo zvitoripo hamheno izvozvo kana handi munozviona akata foni ndo munhu anada kuti ndimufumure anonzi florence chijaka so musikana uyu ndakadanana naye tichifambidzana ndichitochiitawo mukadzi wangu imimi baba imimi ka mukawana nguva mukwane muite mushe chokwadi munhu kuti ubaya vhidhiyo shuwa achitorekodha zvinhu zvakadaro iye aichiita mukadzi people are not serious guys kune vanhu vasiri serious neupenyu how can you even the nerve to even speak about it wakatoshandisiwa wakatodyiwa the girlfriend walked out with the stand iwewo zvatovharana ndokuti at least manhood idzidze ku kuzvibata varume vadzidze kumbotraya kumbozvibata kuti ya yeah, this is my woman and i'm content we can plan things with my wife we can plan things with this my one girlfriend rather than kungoti everywhere you have une magirlfriends kwese kwese uri kungopampa out mari izvezvi tikazoda kuzvitsvaga ka pamwe baba ivavo vanga vasingatochengeti mukadzi vachinopa girlfriend mari and now heis coming here he wants sympathy sympathy from who when you were doing that